Bu HTML-de başda obýçni strukturany ýazýas. Gizlenme belgini goýas, i enter basýas. Işiň ýaly struktura, taýýar struktura alýas bäri. Bu günki etjek programmamyzyň adyny ýazýas, to do list diýip, naprimer. Indi şuny brauzerde açmak üçin şu JavaScript papkaň içindäki indeksi HTML-iň üstüni iki gezek basyp açsaň hem bolýar, bolmasa Otkryt s pomoşýu diýenini basyp Google Google Chrome-y saýlaýas. Sesiň pesräk gelýär diýýär. Bolýa men gatyrak gatyrak gürlejek bolaryn. A tak giç giç baryp dur size. Meň sesim.

Indi şu döreden papkamyzy açdyk brauzerde. To şu index html diýen faýly. Indi naprimer biz näme ýazsak şu body diýen tegiň içinde ýazýas. Ine açylýan body we ýapylýan body we tag. Parn tag diýilýärdi ama. Indi şu tegiň içine naprimer biz lýuboý bir teg ýazyp hat ýazsak naprimer hello world indi sahranit edýäs prosta kontrol s bassaňam bolýar bolmasa save etsegem bolýar bärden Soň brauzere baryp obnowit edýäs i ine ýazan zadymyz. Indi biz bu gün html bilen işlemeýäs. No işleýäs ýöne biziň biz diňe JavaScript-iň güýjüni görýäs bu gün şu günki urokda. Şonuň üçin bärde html-de men häzir minimum düşündirip geçerin. Köp saklanmars HTML-iň üstünde. Şonuň üçin geliň bärden CSS diýen faýl döredeli sebäbi stillerini bermek üçin biziň boljak programmamyzyň. Obyçny style CSS diýip atlandyrylýar. Saklanma režimiň üstünde. Indi şu style CSS-i index HTML-e goşmaly. Şonuň üçin title diýen tegiň aşagyndan link diýen tegiň kömegi bilen goşýarys. Ony goşmak üçin şu href diýen atributyň içine şu style diýip ýazýarys. Boldy. Style CSS. Ýene bir aýtjak ýok düzeldi. Hä, sag bol. Ýene bir aýtjak bolan zadym, eger soragyňyz bolsa, zat bolsa şu ýere ýazyň, men saklanyp, aram-aram seredip oturyp aýdyp aýdaryn. Ýene bir sorajak zadym sizden, eger meň bilen deň programma ýazyp oturan bolsaňyz maňa aýdyň, men garaşyp kömekleşik giderin. Atak ýene bir gezek gaýtalaýan biz meň ulanyp otyranym redaktor visual studio code ady i şony alýaňyz boldy şoň içinde şu meň ýazyşym ýaly index html i style css diýip iki sany faýl döredýäňiz häzir birazdan javascript hem dörederis umuman soraglaryňyz bolsa ýazyň men okaryn. Indi bu günki etjek programmamyz hakda gürrüň bersem, biz bu gün näme ederis? To do list programmasyny ederis. Planlary, zatlary ýazyp sahraniz etmek üçin. Ýöne biz hiç hili PHP serwerini dilleri ulanmaýarys, tolko frontend, JavaScript ulanýarys, boldy. Tak. Indi Geliň indi şu tegleriň kömegini strukturasyny ýazaýlyň. CSS-iň goşulan goşulmadygyny barlamak üçin şu body diýen tege reňk berýäs. Indi fony fon berýäs. Fonyny bermek üçin body diýip ýazýas CSS-de. I background color diýip näme bar? Swoýstwa bar şol reňkini

struktura şun ýalak bolar. Häzir men görkezeýin. Option bizde hmm, bizde bir sanak ne bolar? Input bolar. I berde de Bärde bir knopka bolar. Söýä bär e, tekst ýazyp biz bär tekst ýazarys, soň knopka basarys, soň şo knopka basylandan soň aşak şu ýanky biziň etjek planlarymyz, işlerimiz çykar. Soň işler çykanda bärde ýene bir kiçiräk iki sany knopka bolar. Bira ýa-ni ed, işi näme diý, zadaçamyz edilenden soň edildi diýen belgini goýmak üçin birem näme üçin udalit etmek üçin, polny udalit edip ýok etmek üçin. Soň ýene ýene bir knopka goýarys. Bärräkde bu knopkada şuny basanda naprimer bizde aýda diýeli üç dört sanak iş iş goýduk diýeli ertire naprimer i hemmesi edildi diýeli şo hemmesini bir birden öçürip oturmazlyk üçin şu knopka basyp hemmesini bir öçürers. Sraz öçürers. A tak şuň ýalap HTML-de strukturasyny edeliň. Sorag. Tak strukturany başlaýly. Men başda bir sany konteýner diýip klas açjak. Konteýneriň içinde-de bizde näme bolsun? Form bolsun. Indi häzir şul eden işimi görmek üçin konteyner bilen forma stil bermeli. Häzir bärde hiç zat ýok. Sebäbi biz hiç hili stil bermedik. Ýa içine hiç hili zat ýazmadyk bäri şonuň üçin brauzerde görüp bilmeýäs. Ýöne biz stil bereli. Men häzirki etjek zadym şu hemme elementleri orta ara goýjak bolýan. Şonuň üçin maksimalny razmerini berýäs. Bir müň iki ýüz diýeli naprimer. Ili wapşe müň diýeli. I margin diýeli 50 pikseli i after diýeli. Indi şu konteýneriň Onuň beýikligi bäş ýüz piksel diýeli poka şto. Indi şuny görmek üçin reňk bereliň. Onuň gara bolsa gara. Ili wapşe. Indi şu konteynerimiz biziň. Şu konteyner. Indi şuň içinde forma bolmaly.

Beýikligim dört ýüz bolsun. Indi background tak red olsun paka bu bärde Üç ýüze, ýedi ýüze berilsin. Indi şunu orta ara süýşürmek üçin margin ulansak bolýar şu ýerde. Margin afta edýäs. İyi boldy. Indi biz düşündik biziň konteýner nirde dur forma nirde dur. Şonuň üçin begroundlar hökman hem däl bize. Aýyrdyk reňkini. Indi Indi bizde birinjiden bize bir input gerek. Şu input bilen bizde bärde ine biziň input şu input şuna şuň gapdalynda ýene knopka bar. Şoň üçin şu ikisini bir sany dibe salýarys. E, grup diýeli.

Ine bula inputymyz, bulam knopkamyz. Şuna basanda, şuň içine ýazyp, şuna basanda aşak goşulmaly daş. Indi. Indi stil bermek galýar. Biz häzir bu zatlary HTML-de ýazyp otyrys, ýöne prosta görmek üçin soňmagy bilen biz JavaScript-de dinamiski ýazarys bu zatlaryň hemmesini. Şonuň üçin stil bermek üçin häzir wizualny ýazyp almaly. Tab. Biz stilleri tiz bermek üçin şu ýerde işlesek hem bolýar. Tek ýene edýäs 500 piksel köpmi ýa? No 400 beýikligi

Beýikligi ýigrimi ders ped diň on şonda otuz bolýa obşin beýikligi. Munuň beýikligi otuz a bolma i kyrk bolýa. Sebäbi on aşakda ped diň on ýokarda i ýigrimi a munuň beýikligi. Indi Şul daşyndaky ramkasyny oňarayly. Borderiň kömegi bilen. Seli solid green etsek hem bolýar. Bolmasa ýagtyrak renk alsak hem bolýar. Şu burçlaryny Azrak ýaňky skurgulýon etsegem bol bolar. Oňa border radius diýen swojstwa 10 piksel edýäs. Şuny bersegem bolýar, bermesegem bolýar. Bu günki biziň esasy öwrenmeli zadymyz HTML däl-de JavaScript şonuň üçin tiz-tiz edip gidýäs. Indi şu inputy şu inputa klass bereliň. Klass

Soňam şu inputy placeholder goşalyň. Placeholder ýaňky başda hiç zat ýazylmadyk wagty durýan tekst. Oňa bilmedim paka item diýip goýalyň. Item üç nokat goýalyň. Ine ýaňky bäri ýazýas ol ýok bolup gidýär. Knopka

Outline non diýýäs. Outline non sebäbi basylan wagty daşynda gökçülik bolup durmaz ýaly. I kursor pointer diýýäs. Se elimin şu üstüne baranda el peýda bolar ýaly-da. I paka boldy. Ada klas berýäs. Klas berýäs we beýleki elementlerden tapawutlandyrmak üçin. Ad button diýip berýäs. Ine ýaňky brauzerdäki swojstwolar. Mundan geçirýäs. Sebäbi inpuda meňzeş bolmak üçin I boldy. Indi biz şuna basanda aşak çykýan bir sanyk aýtamy HTML-iň kömegi bilen ýazýas. HTML-iň kömegi bilen ýazýas, soň JavaScript bilen galalaryň hemmesini JavaScript-den dinamiski üýtgedýäs. Häzir biriniň nähili boljakdygyny görüp alýas. Tak. Biz şu grow grow'a klass bermelidik. Şeýle özümize aňsat bolar ýaly. Ýedi ýüz

klass bermeli. Bek, näme diýip berýäs? Item. item text diýeris. item dan item remove diýeris. Soň şu klaslaryň hemmesini bäri el elde ýazyp oturmazlyk üçin prosta sep saýlap alyp ye css traktor run diýilýänki plagin bar şoň kömegi bilen tiz alyp bolýar ine şeýdip group Bizde köp ýanky pylazlar bolmagy mümkin, şonuň üçin her gaýsyny bir-birinden tapawutlandyrmak üçin aşak süýşürmeli gdýeto on bäş piksel ýaly, şonuň üçin margin bottom on bäş piksel diýip ýazýas. Şu men naprimer şu groplar köp etsem häzir soň udalit ederis. İyi şunda da Fade 42 piksel olsun Background Red Ine üçlüň hemmesi gropda bolan üçin şun ýalak bolup dur. Hä, stilini oňararys. Tak, background gerek däl. Şu gropda, grobuň içinde, grupaň içindäki elementleriň hemmesi pi, button, button, şu knopkalaryň hemmesi bir bir hatarda bolmaly. Şonuň üçin display flex edýäs. Indi görýäs. Ine hemmesi bir hatara düşdi. Ýöne biz

Tak, şu inputyň razmeri näçedi? Dört ýüz piksel, znaçit, şunam yny dört ýüz piksel edýäs. Hmm. Dört ýüz piksel o adam bolmady.

Indi biz biziň etmeli zadymyz şunuň ýaly bäri bir zat ýazýas, soň dabawit basanda aşak çykmaly şuň ýaly ol. Knopka çykmaly, udalit çykmaly şuň ýaly tekst çykmaly. Soň haçanda biz zdelana basanda şuň üstüni çyzyp taşlamaly. Udalida basanda pol udalit bolmaly. Häzir bulaň hemmesini öçürers. Biz prost diýen etmek üçin bulary gördük. Indi öçürýäs. Şu grup bolan hemmesini. Tak. Öçürýäs bolmasa kommentariýa goýsagam bolýar birini. Sebäbi JavaScript-de bize

Line screen a script script Ne yani CSS e, style CSS HTML-de goşduk ýokarda. Ine indi şoň ýaly edip hem JavaScript goşmaly. Sebäbi HTML diýen faýl, nu browser bilmeli-de JavaScript-iň bardygyny. Şoň üçin stiller obýsna ýokary goşulýar. Skriptler, JavaScript, iň aşak goşulýar. Ýapylýan tegiň, body teginiň soňun, öňünden goşulýar. Muny goşmak üçin biz ulanýar skript diýen tegi. Muňa-da şu faýlyň ýoluny görkezmeli.

Bu diýmegi JavaScript gowy goşuldy işläp dur. Bolmasada konsolda görsegem bolýa. Onuň üçin konsol diýen komandany ýazýas, log diýen funksiýasyny çagyrýas. I bäri ýazýas hello.

I adna ididýas Hello world. A elements diýen näme? Şu wkladkada bärde biz hemme ýazan html teklerimizi görüp bilýäs. Naprimer, şu ýerde näme tek ýazylan bolsa, biziň redaktor kodumyzda-da şol tekliň hemmesi bar. Daže kommentariýlara çenli. Indi JavaScript goşuldy. Indi işläp başlasak bolýar. Başda işlemek üçin biz şu input diýen nämäni şuňa dostup almaly. JavaScript-iň içinde şu input diýen tege dostup tapmaly. Onuň üçin komanda bar. Başda peremenneleri üýtgeýän ululyklary ýazyp almaly. Ýa let diýen söz bilen ýazsagam bolýar, bolmasa Kons diýen söz bilen, komanda bilen öňki köne wersiýalarynda bar ulanýar JavaScript-de. Biz şu ýerden alýan elementlerimiziň hemmesi ady dom elementi bolýar. Şonuň üçin olary üýtgetip bolmaýar hiç haçan. Şonuň üçin Konst diýen komandany ulansak bolýar. Konst diýen komanda komanda ulanyp lýuboý bir zat ýazsaň soň şuňa ýazan zadyňy üýtgetmek bolmaýar. Konstanta by. Şol dokumende ýeme edýäs, ýüzlenýäs i funksiýa bar query selector diýen. Tak. A. Konstan soň peremenniň adyny ýazmaly luboý bir at input diýäýli. Özümize aňsat bolar ýaly. Dokument diýýäs i toçka query selektor. I şu iki nokadyň ýa goşadyrnagyň içinde biz selektor ýazýas. To ýes a. Şu ýerdäki klasyň adyny ýazmaly, add input diýip. Toçka bilen ýazýas, sebäbi bärde klas bar. Eger bärde klasyň orny ID bolanda, onda biz reşotka bilen ýazardyk. Şonuň üçin hä klas biz toçka bilen ýaz, öňüne toçka goýýas, klasyň adyny ýazýas. Indi şu diýmegi häzir biz näme etdik, şony barlamak üçin konsola ýaz konsol log diýip ýazýas i şu peremenniň adyny ýazyp şu ýere çykaryp görýäs şuň nämedigini görýäs a bu na samom deli prosta şul element şony görmek üçin konsola girýäs obnowid edýäs stranisany Ine. Bu diýmegi bizde şul elemende polny dostluk bar. Näme edesimiz gelse edip bilýäs. A bul elemendem indi şul element şu. Indi şu. Indi edil edil şuň ýaly edip indi şu dabawit diýen knopkany almaly. Oň üçin ýazýas const add btn document.queryselectdir. Ýalňyşmasam ad btn-di. Btn, hawa. Indi biz dostup aldyk ikisini-de konsola göçürýäris, bize gerek däl. Indi Biz şu knopka basanymyzda şuň içindäki tak bärden düşündiren adam barmy efirde? Tak. Indi Şu knopka basanymyzda şuň içinde näme ýazylan bolsa şony almaly. Oňa JavaScriptde Sabytyýa diýilýärda ýaňky Events. Hä bir minut. Mhm. Events diýilýär. O biz ulanarys. Znaçit Şuň üstüne basanda biziň bu ulanjak sabytyýamyz näme klik sebäbi biz klikaýmda to ýest klik edýäs. Ýene sabytyýalar köp klik bar change bar input bar select köp şonuň üçin bize häzir içinde geregi diňe klik. Şony ulanmak üçin biz şu knopkany alýas prosta i Toçka goýup JavaScriptde bir funksiýa bar ýaňky sabytiýaly ulanmak üçin alt event listener diýip. Şu funksiýanyň birinji argumenti sabytiýaň ady bolýar. Ine bärde Visual Studio Code aýdyp dur event diýip ýeni. Meň aýdyşym ýalam biziň ulanjak sobytýamyz klik bolýar i ikinji ar şu add events listeleriň ikinji argumenti funksiýa bolmaly. Biz funksiýany bärde ýazsagam bolýar, bolmasa başga ýerde ýazyp adyny bärde çagyrsak bolýar. Biz häzir bärde ýazarys. function diýip şu funksiýa naprimýer biz başda event diýen nämäni berýäs argument bu parametri berýäs sebäbi Biz naprimer şu knopka basammatyk brauzeriň öň JavaScript-iň JavaScript nähili işleýänligi üçi işleýänligi barada brauzer özüniň näki ýaňky nämeleri bar po umolçanýu özüň düzüp goýan funksiýalar funksiýalary bar şolary aýyrmak üçin şu eventy ulanýas. Event ýagny gaty uly obýekt diýsegem bolýar naprimer nämedigini görmek üçin Konsollog event diýip ýazaýly. Lýuboý zady görmek üçin prosta konsoly ýazsaňyz görüp bolýar. Biz näme ýazdyk bärde? Bärde knopkany aldyk. Knopka basylanda-da şuny çykarmaly. Ine. Knopka brauzeri e, konsoly serediň häzir boş. Men häzir knopka basýan zat çykmaly şu ýerden. Ine, şu event diýen näme? Nu, sobytýe diýen ýaly-da, waka, bolup geçilen waka-da, koroç, şoň üstüne basanda. Bu ýaman uly obýekt, mouse event diýip. Muň içinde kän gaty. Nu, özüňiz görseňiz, gaty kändir. Indi biz şuňa basanda ýaňky aýdyşym ýaly brauzeriň öňden düzüp goýan nämelerini funksiýalaryny biz öçürmeli prosta. Event toçka oň üçin prevent default prevent default diýen näme funksiýa jogap berýär şony çagyrýas ýyl awtomatiki öçürýär. Awtomatiki öçürýär diýenim Brauzer pikiri diýýär, şul knopka basylanda başga bir zat bolmalydyr diýip, naprimer A, tag A bara, şoň üstüne basylsa geçip gitmeli başga bir ýeme, stranitsa, ssylka bilen. Knopka-da şoň ýalak. Muny hiç, biz bärde muny çagyrmasak hiç zat bolmaz, ýöne şuny çagyrsak biziň skriptimiz dogry işlär. Häzir indi hiç zat etmeýär indi. Biz Indi bäri mundan soň biz öz etjek işimizi arkaýyn ýazyberýäs. Biz näme etmelidik? Biz prosta input almalydyk. Input almalydyk we şunuň nämesini şoň içine ýazylan tekst çykaryp almaly. Oň üçin value diýen näme ýaz atributmy näme?

şeýdibem alyp bolýar. Indi biz şuny alyp aşaky p tegiň içine salmaly. Soň gapdaldan hem iki sany knopka çykarmaly. Biz wapşedi näme etsek bolýar? Biz Biz başda group diýen div döredýäs JavaScript-iň kömegi bilen. Haçanda knopka basylandan soň biz element döretmeli. E, div element döretmek üçin ulanýarys konstantany. Const group diýip ýazýarys adyny. Dokument toçka create element diýen funksiýanyň kömegi bilen biz div element döredýäs. Sebäbi group diýeni div elemendiň içinde. Sebäbi group klasy div element. Munuň üçin kawiçka goşa dyrnagyň içinde ýazýas div diýip. Soň Ine biz häzir şu diwi döretdik. Indi şu diwe klass bermeli group diýip. Onuň üçinem JavaScript-de bermek üçin elementiň adyny ýazýas. Siz ýalňyşmazlygyňyz üçin men şu ýere diwi diýip ýazaýyn. Div element daby. Div klass list diýen nämäni ulanyas. obýekti, oňa metody bar, ad diýen. Ad. I şuň içinde goşa dyrnagyň içinde ýazýas haýsy klasy berjek bolsak. Biz häzir div diýip element döretdik we şo diwe-de klas berdik. Häzir biz şu ýerde şuny etdik. Indi indi şuň içine biz näme salmaly? Üç sanak element salmaly. P tam button button. Şoň üçin başda P elementi döredýäs. Biz elementleri bärde döretsek hem bolýar. Primer P P

Remove. Biz näme etdik? Biz div diýen elementi döretdik, paragraf döretdik, iki sany knopka döretdik. Indi bizde paragrafyň içinde tekst tekst bar. Ä bularyň hemmesine gelin klas berip çykaýlyň srazu ine item text item done item remove bu klaslary biz bermeli sebäbi biz bärde stilini ýazyp goýdukda se awtomatiski özi işleýär soň prinimat edýär şoň üçin paragrafa item text diýip klas berýäs. Paragraf Item text Bundan Itemdan Remove item remove yanlışmasam

tekst ýazmaly. A o tekst bu biz postoýanny özümiz ýazyp bilmeýäs, sebäbi lýuboý adam her zat ýazmagy mümkin. Bäri ýazylan teksti alyp şu paragrafyň içine goýmaly biz. Onuň üçin nädip almalydygyny düşündik. Biz ad inputy başda ýazalyň. P diýip, P text content bäri bolsa näme ýazýas? Add input ýazýas. Wot şu add input. I value da. Paragrafym taýýar. Indi bizde klaslaryny berdik. Içine-de ýazdyk hemmesiniň. Ýöne biz JavaScript-de görkezmeli. Şol döreden elementimizi nädip şu ýere goýmaly, option. Oň üçin biz şu group diýen elemendiň roditeli, atasy formda. Znaçy formy, forma dostup almaly biz JavaScript-de. Olam hemişeki ýaly prosto ýazýas. Forum diýip. Ha, bärde döredýäs, bärde almaýas. Biz forum şu ýerde ýazyp goýsaň onda bor.

Sorag zat ýok. Indi forumy aldyk. Indi biz birinji şu div elemendiň içine ýaňky soňky üç elemendi salmaly. Şu divs, klasym, group. Şonuň üçin biz div alýas. Divi. Tak. Div dip ýazýas, soň toçka goýup metod ady bar. insert adjacent element ýalňyşmasam şu bolmaly birinji biz ýaňky nirde şu nämäň içine goýjak bolýas da biz div elemendiň içine 3 sany elementi goýjak bolýas şonuň üçin Biz ýazýas. After begin başynda goýjakmy diýýä, after end elementden soň goýjakmy diýýä, after before begin. To ýest biz before end-e goýýas, soňunyň öň soňunyň öň ýanyndan. I goýjak elementimiziň adym. Birinji element näme bolýar bizde? Paragraf bolýar. P diýip ýazýarys. Soň ikinji goýjak elementimiz dan üçünji goýjak elementimiz hem remove Indi diýibiň içine ýazdyk. Indi biz şu diýibi alyp, şu diýibi alyp, şu form, formanyň içine goýmaly. Form diýen elemendiň. Onuň üçin hem prosto ýazýas. Form diýip. I onuň içine-de şu diýib elemendi goýýas. Eger hiç ýerde ýalňyşmasak, şu kod işlemeli. Ýalňyşmadyk bolsak, pullar diýip ýazaýyn. Ine bäri çykdy biziň ýaňky etişimiz ýaly. Eger biz bäri ýene bir zat ýazsak, Indi öň yzyna çykdy. Kod, kod şun ýaly boldy. Karoçi, indi biziň etmeli işimiz şuna basanda şuň üstüni çyzmaly we şuna basanda udalit bolmaly. Soňam bizde aşakda-da knopka bardy, indi şu knopkany ýasamaly. Arassalamak üçin option.

Hany indi edeliň. Indi biz hemişe bärde bizde näme bardyny grup form Add input, add btn barda. Şonuň üçin biz JavaScript-i prosta şe diýip aldyk. Bul elementler, naprimer, bizde ýok. Aşaky elementler, hä, daže bärde-de ýok. Şonuň üçin biz olary prosta tak alyp bilmeýäris. Oň üçin biziň hemme etmeli işlerimiz knopka basylandan Biz ýaňky barlag goýmalyda biz çöl bar bolsa edýäs, ýok bolsa hiç hili iş etmeli däl diýen barlag goýmaly. Oň üçin JavaScript-de if else diýen operatorlary ulanarys.

Biz klik edenimizden soň bärde hemme element ýerleşenden soň biz gaýtadan almaly bize gerek elementler näme boljak Şu aýtym dan bilen aýtym remove biz olary beýdip almak hökmän däl şeýdip dan diýip bäri ýazyp bärem klasýat sebäbi knopka baslandan soň olar işleýär soň html ýüze çykýar znaçit biz

Bärde event ýazmasagam bolýar, hiç hili zyýany ýok. Indi şu dana basanda biz paragrafyň tekstini üstüni çyzmaly. Onuň üçin paragrafa ýüzlenýäs we stile ýüzlenýär, style. Onuň üstüni çyzmak üçin text decoration diýen swoýstwany ulanýarys. Text decoration. I oňa-da e, srof srof ýalňyşmasam şu fun şu znaçeniýany berýäs. Barlap göreliň. Ýok. Tak. Text decoration. Srof däl.

Bar bolsa biz sabyty asýas. Remove toçka adevent listener klik i funksiýa. Biz funksiýany prosta ad ad beribem işledip bileris. Onuň üçin aşakda funksiýa döredýäs. Şu funksiýanyň adam ad bolýar. Prinymat hiç hili argument bolmaýar. Bu funksiýaň etjek işem şunuň ýaly. Ýok, munuň ýaly däl. Biz gruppany udalit etmeli. Sebäbi biz prosta teksti ýa prosta knopkany udalit etmeli däldi. Biz obşy şu gruppany udalit etmeli. Naprimer, 3-4 sany gruppa bolsa, şuny basanda Polish hatar udarit bolup gitmeli. Oň üçin biz şu dörän diýibe ýüzlenýäs. Diýibe. Ýöne biz nädip bilýäs häýsi diýip udarit etmelidigini? Sebäbi bizde bärde diýip köp-ä, naprimer, şuňa basamda men bul aşaky udarit bolmagy mümkin ýa bul Şonuň üçin biz şu knopka basylanda, Remove diýen knopka basylanda şu Event diýen swoýstwany ulanmaly bolýarys. Event. Naprimer,

Ol diýdigim naprimer haýsy knopka bassam şoň atasyny udalit etýär diňe. Ony oň üçin biz ulanýas atasyny tapmak üçin parent not diýip ýazýas. Parent Wot gruppa şu gruppa naprimer. Ine. Bi. Indi aşaka basdym. Aşak urup. Ýa. Prosta şoňa basandan soň şoň atasyny udalit etmek üçin biz e, ulanýas remove diýen funksiýany. DOM elementde bar şu funksiýa JavaScript-iň özünde. Edip göreliň. Udalit bolýa, udalit, i udalit bolýa. Görüşüňiz ýaly hiç hili gyn däl. Şeýdip udaly geçsek bolýar. Indi biziň bir galan zadymyz aşakda knopka etmeli. Şo knopka basanda srazu hemmesini udaly etmeli. Onuň üçin şu guruklaryň aşagyndan

Şuna azrak stil bereliň. Ýa şu knopka şu knopka basanda şuň ählisini udalit etmeli. Onuň üçin näme etmeli? Gruppalaryň hemmesini udalit etsek, eger biz gruppalaryň hemmesini udalit etsek, onda biz munam udalit et goýberýäris. Şonuň üçin biz muňa gruppa däl-de başga at bermeli. Gruppa bir diýip bereýli. I bärde nähili stil bar gruppada? Şuna şu gruppa bir hem goşaýly prosta. Doçkany ýatdan çykarmaly däl. Bärde hiç hili üýtgeşiklik bolmaly däl. Indi biz hemme gruppalary udalit etmek üçin biz gaýtadan ýüzlenýäs html stranitsa const groups diýip peremenini döredýäs document ýaňy query selector ulanyp indi query selector all ulanýas sebäbi hemme gruppalary almaly diýip komanda berýäs Group hemme hemme grupbalary alandan soň JavaScript-de sikl sikl diýip panýatiýa bar, düşünje bar. Şo şoň kömegi bilen hemmesi udaly edip edip çykmaly. Oň üçin iň prostoý ýoly for diýen sikl bar. Oň içinde ýazýas let i deňdir nol başda noldan gitmeli noldan gitmeli soňam biziň şu grupumuz biz bärde hemme gruppany alanymyz üçin şu gruppa prosta peremenni dälde massiwa öwrüldi indi biziň siklymyzam значит işlemeli şu massiwiň içindäki elementler gutarýança ony javaskriptde şeýdip ýazyp bolýar Groups Toçglyans diýip. Şeýle massiwiň uzynlygy gutarýanç, içindäki elementler gutarýança işlemeli diýeni şu. Nu lens uzynlygy-da massiwiň. I każdy her gezek ulalmaly şu i bir san ýokary. I plus i iki sany goşmak goýup. Ondan soň şu sikl işleýär naprimer grupuň içinde on element bolsa şu on gezek işleýär şeýdip bir iki üç şeýdip on gezek işleýär her gezek işlän wagty şu grupanyň bir elementini udalit edip gitmeli no o zatlary e, millisekund edip taşlaýar ýöne düşündiriliş şonuň ýaly iň başda birinji element udalit etmek üçin groups e, şuň ýaly kwadratny skobkanyň içinde i ýazýas. Ol diýdigi iň birinji element groups nol, birinji element. Prosta remove diýen funksiýany ulanýas. Şeýdip, paka şuň hemme içindäki elementler gutarýança udalit edip çykýar sekuntda. Göreliň. Häzir beýtsek bir-birden udaryz edýäs. Beýtsek üsti çyzylýar. Beýtsek hemmesi udaryp durýar. Soraglar. Sorag ýok. Soraglaryňyzy soraň men prosta bu günki düşündirjek zadym programmir bilen tanyş däl adamlar üçin düşündirjek düşündirdim sebäbi gaty gyn däl prostoý zatlar ýöne şony şol ýaňky programmirowanda girjek okuwçylar üçin düşündirdim-de